YouTube channel ya hina yi ta kula ntikelo TV yi ta kula ku ya mahlweni yi ta mi phamela timhaka hinkwato ku ya mahlweni namuntlha hi nge vulavuli mhaka yo hlupha hi ta hi ya langusa xivangelekulu lexi endlaka matsonga machangana mawa tiqambi ta ku fana na vamani mapele the boss hangalasa na van'wana vo tala mi ta va twa kwala mara timhaka ta today hi ta ya langusa ngopfu ka mapele the boss cause hi yona ni la ku vulavula ngopfu hi yena mapele the boss um 2013 20 i mean 2014 mapele the boss va humesi a va ha ti vitana mapele mapele xibelani hi minkarhi leya mapele xibelani mapele xibelani va humese yini album yin'wana ya nga va yi cinisa ngopfu yi yi cinisi ngopfu ka gaza album liya a ku ri good friday na swi tsundzuka 2014 ku ri good friday va yi humesa na mannes nes matlala album liya yi xavise swinene a ni lavi ku hemba matsonga ma ka hina yi xavisini album liyani a va yi tirhi na mani a va yi tirhi na na ti-producer timbirhi leti ni ti tivaka me ni nga ti vona ka khale Pris Rangani Hlavutelo Nice Records from Virtual Productions so lexi nga va xi xi vanga ku mapele the boss va tikuma va ri ka situation leyi va nga le ka yona no va wina i xilo swimbirhi ntsena swi swimbirhi ntsena swi nga endla ku mapele the boss a va wini ni nge yi bambeteli ni ta ku win cause va humese na albamu a hi kotanga ku yi twa lembe leri so ta ku kuwa ku ha xin'wani so mhaka yivi yi tshamela so mapele the boss va sukile ka virtual production le a yi ri ya mani hlavutelo next records va ya tirha na mani va joyini va joe xirivana va mr post um va joe xirivana wa mr post loko mi langutisa hi karhi loya eka viva music wa xitsonga wa ha nandziha a ku ri na mavandla mambirhi ku ri black poison leyi a yi khomiwe hi va prince rhangani eh jambatani phesi mfana na vasandleni vuyelwa va khensi tin'wani to tala titlambi leti na tona ti nga twa leyiko se a ku ri na ku lwisana a ku ri a ku ri na team chirimani na na na black poison se a ku ri na ku bifana bifana laha mara lexi mistake ya yi one leyi nga ta yi ta endliwa hi mapele the boss hi leyi twana lani ku byela mapele the boss u vi a sungula ku bifa mani ben mayengani ende loko languseka nkarhi lowuya ben mayengani nkarhi loyi a xi ri le henhla ngopfu hileswaku loko bisa u bifa beni mayengani machangana hinkwavo si a ma nga na music wa wena mi nga wu teki enhlokweni like a va ku zonda se mapele a rhandziwa ngopfu karhi luyani mara u vuya timoxela hi laha nga bifa mani beni mayengani ene xi xa kona u cinci yini u cinci studio a nga ha tirhisa na hlavutelo na sirikhoto na pris rhangani a ya ba halaya ka mambawule na na george rimani not ku ri vona va bi mara ku na ku swilo swi fambelana leswi ya swi endliwa hi mani hi va na sirikhoto a swi nandziha ku na nghoma leyo jim gerila jim ni ta jimo yi hi cinci ngopfu na track seven liya track seven liya yi produciwe prise rangani liya ya red card liya ni ta za ni n'wi nyika khati nuna wa ngo hi tona ti-track leti a ti karhata na vo k f c a swi endliwi va prise rangani swilo leswiya so loko a cinca a humesa album ka ka chirimani production na yi tsekatseka yi ba mara yi tsekatseka swilo swi ta swi ta moxeka laya dayimani a nga suka laya ni ka chirimani production xivangelo xa kona vete ku na ku lahleka ka project album ya mapela hambi vete yi langutsini swi ku ya hi na information ya swona hi nga ta famba hi tenga hi swi tivi ku va a cince production mapele na ye munhu wa swi kota ku tichayela wa wu tiva wa wa wa wa ba keyboard mapele wa yi tiva mara a nga tokotanga hi ndlela leyo ku a nga tichayela album ya yena se u sungule ku tirhisana va sono sono the producer va bifa mahingani beef nkarhi wun'wana loko lava ku nghe yo lava ku duma hi munhu ya yi dlina yi ku veka hansi na vanhu va nga ku tekeli nhlokweni a sungula ku bifa te mahingani na va gp the caterpillar va bifa mahingani swi hlanganana mahingani xi kha xi nga respondi phela ene diamond loko se a languta ku mahinga loko reason kulu yo a lava ku mahingani xi xi xi responda a lava ku vuya music na pfuka hi ben mahingani mara xi n'wi tirhiseli nqhondo a xi respond-angi ku a xi swi twa ku loko xo respond-a u ta pfuka vanhu va la ta twa ku se ku ta respond-a ku kwini bel ma nga ni u tirhisi nqhondo a nga respond-i se swi hi ndlela leswi endla ku mapele the boss a va a va na nyamutlha na sweswi mapele the boss u ringeti ku pfuka hi bel ma nga na za huma hi byebyi a huma a no va sayitini ra beni mayinga no kombisa ku i xini xi nga lida ku mapele the boss a va a wini musicini ma swi twisisa ku va a cinci ti-producer a hlaya bifana mayingani hi nkarhi walowo mayingani u rhandziwa hi vanhu ve nge tshiki mayingani vanhu va tela wena so na music wa mapele loko wo twa mapele humesa album vanhu vo tala a va ha swi teki enhlokweni Early January or January March this year u humese album mara no vula sweswi a ni tivi na risimu na rin'we a ni tivi na risimu na rin'we mapele a ti lunghisi tinhlambi ta magaza ti lunghizeni beef ya dumisa nkarhi wun'wana ya yi dumisi yo wisa ti lunghizeni xin'wana xa kona lexi a ni lava ku xi kombisa siku ra namuntlha lexi ngi wisaka tinhlambi ta machanga ni nga ha vulavuli hi mapele tinhlambi to to fana va hangalasa hangalasa i a ku ri ntlhambi ya yi dumile mitlangwini tibexeni na ku ba yona mara ti mhaka ti ti ta biha laha a nga ha tirhi na vadawu loko u langusa loko u lava ku u ri ntlhambi u lava ku vanhu va ku tekela nhlokweni xi xi ku endla ku va ku teka nhlokweni loko u rhambiwa ka ti-festival ni ka ti-event or kwihi mali leyi va ku charjaku yona ni wa ha ti-promota na wena ti yisi yana kwalaya vanhu va ta swi tiva okay ku na mavasa ku na jevavasa e xise xa xa ba hi ndlela leyi vanhu va va kha va ku teka enhlokweni mara hangalasa se a ri ku tlakukeni a bana vo va dawu music ya yo rhandziwa mara u sungulile ya swo a choma loko vanhu va n'wi vitana va ku famba hi ya ku lava so a ku a nga perform ku na leswi a nga tshama a swi vula ku a nga perform ti-tarven swi vi swi n'wi endla ku awa hikuva vanhu se a va nga ha n'wi rhambi a cinca na producer a nga ha tirhi na vadawa a ku hi yo ta endla yexi swa yena music wa yo vo cinca na namuntlha na sweswi ha rila u ku yi hangalasa weris hangalasa guys hi lava hangalasa na mapele xin'wana xa kona ni byelaka n'wina ti-artist ni ma ti-promotaka ma ha taku ku cincacinca ti-producer swa swa onhela musicini wa xitsonga mo ni ku musicini wa xitsonga ni nge vuli hinkwawo ni ku ni ni analyza music wa xitsonga ni analyze leswin'wana swa vo mapiano ku cincacinca ti-producer ta swa onhela swi endla ku it's either swi onhela producer yaleyo ku loko ku ri ku a yi duma hi wena swi endla yi nga ha dumi or swi onhela wena loko ku ri ku a wu dumi hi producer yaleyo swi endla ku nga ha dumi ka van'wini va thuku na loyi a nga ta wa se if u tirha na producer ya wena leyi u nga sungula music u ri na yona loko ku ri ku na xin'wana mi holovelaka swona or nkarhi wun'wana mi pfa mi hi pani ya marito swi kahle ku mi ri vambirhi mi swi lunghisa hi ku holova mi famba separate ways vanhu vo team ya dingana team team ya dingana ni ta kombisa ti-example hi titlandi to hlayanyana hi vina vo swaswaswa a va chaya ka silika va famba va va suka va va ya chaya ka panyas panyas lowo chayela mani mister post dj pride va ku hi sweswi music wa wo wa twala mara wa ha fana khale hi karhi va va ha ba vo xitsayitsayi la ku saswamela hi wun'wana mhani flora va humese album a va chaya ka mabeva ni ku sunguleni va suka va ya chaya ka team xirimani yi trendini album a yi trendani music a wa ha fana khale hi tiva swa ka mabevana swi mechaku na voice ya vona swi fambelana khale ka khale yina ku ri na mani a ku ri na dj choir a va beliwa hi mani a va beliwa hi no dzinja ka no dzinja record va suka va ku va ya chaya swa vona va ta tendle xitudio xa vona music wa vona wu cinca ku susa kwalani vanhu va huma ka dj choir va nga ha yingiseli swa dj choir ku vi na mani ku vi na dj nature ma n'wi tsundzuka dj nature van'wana mi nga swi tiku na dj nature mara mo tiva tinghoma ta yena hileswaku tlambi u tiva nghoma mara tlambi a wu yi bi a wu yi tivi ku na remix yin'wana i real i remix i nghoma yin'wana yi nga yi cinisa december ya 2018 ni nge swi rivala memeza a nga yi vona leti nghoma i a nga yi vona dayimani a beliwa swilo leswiya hi dj slika mara u cicina ya chana va disparado dj sidney mara ku va cicika yena swi n'wi wisile swi ve swi n'wi wisa hi ndlela yeleyo wo gcina ni ta ku imani um eh, loyi a ngisiwa mara se swi ta kona ben mayengana u china prince rangani a suka a chaka sigiza loko mo langusa a swa ha fani na khale a ni nge vulavuli swo tala ni swi vulavuli ka episode one hi mahingani so ni kombela ku na n'wina titlambheni mi vonaku video clip leyiwani mhaka yo cincacinca ti-producer yi veke nasi ya wisa if wa ha la ku duma ya wisa ya dlaya so hi swona ni mi khomele swona siku endla namuntlha machangana ka hina xo dlino xo gcina ni nga ta mi kombela xona subscribe ani mi share tiliki ku chanele ya hina yi ta kula ya ha sungula mara na swi vona ku ya ku yi ta kula subscribe ani ku xin'wana na xin'wana hi ta kota ku hi vonisana kwalawani na swin'wana na swin'wana hi ta va hi kha hi updatana kwala i komi vana na siku ra kahle